Tnax il-manifestazzjoni Marjana fl-Ewropa. Tnax il-post fejn allegatament deret jew kien hemm fenomeni li ġejjin mill-Madonna. Jinaqdu flimkien u joħroġ dan is-sinjal. Hemm il-firma ta' Marija fuq l-Ewropa. Teorija ta' Padre Livio Fangaza, direttur ta' Radio Maria, u ta' Saverio Gaeta, editur tal-magazzin Taljan La Famiglia Cristiana. Din kombinazzjoni. Naqbdu bit-telefon ma' Saverio Gaeta fl-Italja.
Hija rappreżentazzjoni grafika tal-kunċett li Marija hi preżenti fl-istorja u fil-ħajja tal-bnedmin kollha u ta' kull persuna.
di tutta l'umanità ma anche di ogni singolo uomo.
Gaeta jfisser dan is-sinjal bħala il-mant tal-Madonna li qed jipproteġi u jħares l-Ewropa.
Huwa bħal mant li titatta bih biex ma tħoss bart. Huwa mantell, xi ħaġa tipika tal-Madonna li dejjem tidher liebsa mantell. Hija bħal speċi ta' libsa li qed tħarisna, tipproteġina, tgħattina.
Iżda għaliex intgħażlu proprju dawn it-tnax-il post, meta nafu li hemm iktar fenomeni allegati u anke approvati madwar l-Ewropa?
Dawn huma d-dehriet approvati mill-Knisja.
Iżda tnejn minn dawn it-tnax, jiġifieri ta' Civitavecchia, u ta' Medjugorje għadhom mhumiex approvati mill-Knisja.
Tnejn biss minnhom mhux approvati, l-għaxra l-oħra lkoll huma approvati uffiċjalment.
Padre Livio u Saverio Gaeta jargumentaw li mhix kombinazzjoni, li l-postijiet huma tnax. La bandiera europea ha 12 stelle. Il-bandiera tal-Ewropa għandha tnax-il stilla għax min ivvinta ċertu heights ipproponiha għax kien devot tal-Madonna li dehret bi tnax-il stilla u l-idea tiegħu ġiet approvata għax in-numru tnax dejjem kellu tifsira speċjali. Tnax kienu l-appostli. Aktar qabel kien hemm it-tnax-il tribù ta' Iżrael. It-tnax-il xahar tas-sena, u tnax-il siegħa ta' nofs ġurnata, u hekk.
Jekk Malta tiddaħħal ukoll f'dan id-disinn, is-simbolu Marjan jibqa' kif inhu. Iżda la Ta' Pinu, la l-Girgenti, la r-Rabat u lanqas Birżebbuġa ma ġew inklużi f'dan id-disinn. Għaliex? Malta non.
Malta, sa fejn naf jien, m'għandhiex manifestazzjonijiet Marjani approvati mill-Knisja. Come manifestazione mariana. Ninnutaw li d-disinn ma jsegwi l-ebda ordni kronoloġiku. Kieku kellna nagħmlu d-disinn waħda wara l-oħra kif ġraw, id-disinn jiġi xi ħaġa hekk. Mela kif ġie ffurmat dan id-disinn u Għaliex? Eh, come dire, una proposta ġurnalistika. X'naqbad ngħidlek, hija proposta ġurnalistika, mhix xi sekwenza minn wieħed sa tnax. Eżemplifikazzjoni.
Aħna kull ma milna kien li ħloqna simbolu biex ngħidu ara ftit jekk tpinġi linja li taqqat minn dawn it il post tista' toħroġ din l-emme.
Allura dan is-simbolu ifisser xi ħaġa jew le? Questa è il problema, allora se lei mi dice appunto Din il-problema, jekk tistaqsini x'nara f'din l-emme, jien ngħid li tara l-preżenza tal-Madonna. Imma m'iniex ngħidlek biex temmen f'din l-emme. Wieħed jista' jgħid li din hija logħba. Jien ngħidlek, ma ġara xejn f'daqshekk. Mhux problema jekk hix logħba jew le. Jinteressani biss li niġbed l-attenzjoni tal-qarrejja tiegħi biex jifhmu li l-Madonna qiegħda magħna, hija ħajja u qed tinterċedi għalina u li dan tagħmlu fl-Ewropa kollha.